Татар телендә КВН э, бик тә яхшы тәрбия бирә аларга. Тапкырлар һәм шаяннар клубы командалары көч сынашты. Яңа чыгарылыш яңалыклардан соң Рамазан мизгелләре тапшыру эфирга чыга. Татарстанда беренче тапкыр ракета куркынычы режимы игълан ителде. 12 сәгать 6 минутта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы рәсми кушымтасында шул хакта мәгълүмат чыкты. Түбән Камада җәмәгать транспорты хәрәкәте чикләнде. Акыллы йорт системасы белән җиһазландырылган подъездлар автоматик рәвештә ачылды. Мәгариф учреждениеләрендә балаларны куркынычсыз урыннарга эвакуацияләделәр. Бу хакта район башлыгы Радмир Беляев үзенең социаль челтәрендә хәбәр итте. Хәзер шәһәрдә хәл тотрыклы, барлык чикләүләр дә бетерелде. Исегезгә төшерәм, ракета куркынычы игълан ителгән очракта гамәлләр тәртибе БПЛА һөҗүме вакытындагы кебек.

Салих хәзрәт Ибраһимов хөрмәтле кунакны сәламли. Түбән Камага эш сәфәре белән Татарстан мөфтие килгән. Камил хәзрәт Сәмигуллин Диния нәзарәтенең төп юнәлешләре һәм казанышлары турында мәгълүмат җиткерде, шулай ук мөхтәсибәт имамнарын хөрмәтләде. Җәй көннәрендә Аккаен мәчетен дә ачабыз, иншалла, Рәйхан хәзрәт белән. Камил хәзрәт Сәмигуллин имамнарга шәһадәтнамәләр, дини эшчәнлек алып бару хокукын раслаучы документ тапшырды. Очрашу барышында белем бирү, дини тәрбия, нәшрият, фәнни эшчәнлек темалары күтәрелде. Уңышлы очрашу алып зыярат малы ошбу очрашуга бәрәкәт бирер. Дин кардәшләр белән очрашу район башлыгы исеменнән оештырылган ифтар мәҗлесе белән дәвам итте. Анда 500 гә якын кеше катнашты. Шәһәр җитәкчеләре, депутатлар, татар зыялылары, күрше районнарыннан килүчеләр дә булды. Мөфти ураза тоту нечкәлекләре турында сөйләде, Шулай ук Ватан иминлеге өчен дога кылды. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, НТР яңалыклары.
Түбән Камада дини объектларга махсус хәрби операция ветераннары мемориалына ярдәм итү максатыннан хәйрия фонды ачылды. Яңа оешма дини һәм мәдәни объектларны төзү, реконструкцияләү һәм төзекләндерүгә юнәлдгән проектларны финанслау өчен оештырылды. Фонд районда яшәүче барлык традицион диннәргә тигез мөнәсәбәт принцибына нигезләнә. Иганәчеләр акча күчергәндә билгеле бер объектны күрсәтергә яки гомуми максатларга күчерергә мөмкин. Тулгырак мәгълүматны Экранда күрсәтелгән сайтта табарга мөмкин. Оештыручылар Түбән Каманың 60 еллык юбилее елында халыкның мондый бердәмлеге, рухи һәм тарихи мирасны саклауда аеруча кыйммәтле булуын ассызыклый. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез, безнең номер, 8917 93 73 077. Татарча юмор бар һәм ул үсештә. Адымнар белем бирү оешмалары арасында үткәрелгән КВН уены моны тагын бер кат дәлилләде. Түбән Камада республикадан җыелган дүрт команда катнашты. Яр Чаллы, Актаныш, Алабуга һәм безнең шәһәр данын яклаган укучылар өч юнәлеш буенча шаянлыкта һәм тапкырлыкта көч сынаштылар. Җиңүче кем булды, хәбәрчебез белешеп кайтты. Ә бу кем тагын? Ә, без бит әле таныш түгел. Мин, юмор хисе. Сәхнәдә Яр Чаллының әрсезләр командасы. Шаян, тел байлыгына һәм юмор хисенә бай укучылар. Мәзәкләр аша көн үзәк проблемаларны яктырталар. Төркемдә җиде кеше. Максатлары, кыска вакыт эчендә залны көлдерү.
Минемчә, шушындый татар телендә КВН бик тә яхшы тәрбия бирә аларга. Безнең балалар инде татар телендә тагын да күбрәк сөйләшәләр, уйлыйлар, чыгыш ясыйлар, үзләрен күрсәтәләр. Әниләре дә бик шат, алар татар телендә сөйләшкәч, татар телендә эшләгәч, балалар үзләре дә шат, яңа сүзләр өйрәнәләр һәм без дә яңа әйберләр өйрәнәбез. Бик тә яхшы уен. Яр Чаллы, Түбән Кама, Актаныш, Алабуга командалары адымнарның иң талантлы КВНчысы исеме өчен көрәшә. Укучылар, сәламләү, разминка, музыкаль конкурс кебек өч юнәлештә ярышалар. Барлык чыгышлар да татар телендә генә бара. Татар телендә КВН нәрсәгә э, булыша инде балаларга? Иң беренчедән үзен үзләрен сәхнәдә тоту, туган телендә сөйләшү, туган телдә э, уйлау, төрле төрле мәзәкләрне уйлап табу һәм инде безгә сәхнәдә күрсәтү. Тагын бер мөһим әйбер, э, әлбәттә инде бу чара КВН балаларга бер-берсе белән аралашуга булыша, төрле төрле яңа дуслар, Яңа идеяләр табырга һәм минем уйлавымча бик матур, кирәкле чара дип уйлыйм. Безнең КВН уены Әйдә киттек адымнарга икенче тапкыр үткәрелә. Балаларны көндәлек проблемалар кызыксындыра һәм алар шул проблемаларны юмор аша чыгарып, сәхнәдә күрсәтәләр. Көчле көндәшлек һәм югары әзерлек дәрәҗәсе жюри әгъзаларын сокландырды, кызу бәхәсләрдән соң җиңүче итеп Актаныш командасы танылды, икенче урында, Адымнар, Түбән Кама гимназиясе. Альбина Вәлиева, Максим Липин, НТР яңалыклары. Яңалыклардан соң Рамазан мизгелләре тапшыру эфирга чыга, әлеге проект изге айга багышлана. Хәзрәтләр мөселманнарны кызыксындырган сорауларга җавап бирәләр. Түбән Кама шәһәре һәм районы мәчетләрендә тәравих намазлары укыла, җаваплы һәм изге гамәлгә яшьләр дә җәлеп ителә. Тәхвиз үзәгеннән биш авылга Коръән укучылар беркетелгән. Мондый яңалыкка район халкы бик шат. Программа Түбән Кама мөхтәсибәте ярдәме белән әзерләнә, ул җомга көннәрдә эфирга чыга. Аллаһу әкбәр.
Безнең менә шунда мәхәлләдә йөргән барыбызга дагын болай аппарулар ошый, үзебезнең татар малайлары шушылай үскәч, без бик шат, безнең дәвамыбыз була, значит. Авыл халкы моңа бик риза. Иртәгә, Рамазан аеның унынчы көне, сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. Шимбә көнне кояш алты сәгать егерме җиде минутта чыга, сәхәр дүрт сәгать егерме дүрт минутта тәмамланырга тиеш, авыз ачу унҗиде сәгать ун минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын!
Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан ае җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мөбәрәк булсын! Сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләм әйткән, Берегез дә ураза тоткан көнне гайбәт сөйләмәсен һәм тавышын күтәрмәсен. Ә берәрсе аның белән ызгышырга омтылса, ул, Мин уразада! дип әйтсен. Исегезгә төшерәм, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә, чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз, бүгенгә менә шулар, хәерле кичләр сезгә!